איך טאטש נישט מיין פאון שבת, איך איז זיך הרג'ענען צו זיין א איד, איך טאטש נישט מיין פאון שבת, איך פארלירן אלע מיינע חברים, איך היט שבת, יא מיינע חברים וועלן מיר זאגן ביסט נישט קיין נארמאלע מענטש מען קען נישט קאמיוניקעיטן מיט דיך און די ענטפערסט נישט, מען קען מיט מיך קאמיוניקעיטן אינדערוואכן, שבת היט איך. זיי דו שטערקער פון דיינע חברים, קאנווינס דו דיינע חברים אז זיי זאלן סטאפן טעקסן, פארוואס זאלסטו דיך ברעכן און זיי נאכלויפן, זאלן זיי דיך ארויפקוקן און נאכלויפן, זאג פאר דיינע חברים מען קען זיין א טשילער, מען קען זיין קאל, מען קען זיין געשמאק מיט די אייבערשטער, פארקערט אז מען היט נישט די תורה ווערט מען פארשניטן, אז מען היט נישט די תורה ווערט מען, אז מען היט נישט קיין שבת ווערט מען פארשניטן, מען דארף היטן שבת, האסט נישט געהיטן שבת טו תשובה, און די וואך גיי איך היטן שבת, און דער אייבערשטער גייט מיר מוחל זיין פאר די עבירה אויך וואס איך האב נישט געהיטן שבת, ווייל ער איז מוחל אויף אלע עבירות, שנאמר, שומר שבת מיחלה לו, אל תקרא מיחלה לו אלא מוחל לו, ווער ס'היט שבת איז מען מוחל אלע עבירות, וואס מיינט היטן שבת? איך נוץ נישט מיין פאון, לעש עס אויס. איך מוז קוקן א מאווי, כ'על עס קוקן נאך שבת, כ'על בכלל נישט קוקן שבת, פרייטאג צו נאכטס, שבת. כ'טרעף א חתן, היינט גייט מען ארויס, כ'בין א רחמנות אויף די אומשולדיגע מיידל וואס גייט חתונה מיט אים, ער זאגט מיר איך איך איך זע אויס ווי א פיינער בחור, איך זע אויס ווי א וואוילער בחור, איך היט נישט קיין שבת, מיין חתונה איז דעמאלטס און דעמאלטס. איך היט נישט, פארוואס זאל איך היטן שבת? ס'איז צובראכן אינעווענדיג, ברוגז אינעווענדיג, איך היט נישט קיין שבת, כ'דאכט זיך רבונו של עולם, און אויב איך א אומשולדיגע מיידעלע פון סקול האט מיר יעצט געמאכט א שידוך, מ'האט גענומען עפעס א בחור א מצוין פון א ישיבה, און ער היט נישט קיין שבת. ער היט נישט קיין שבת. זיינע מגידשינים האבן אים נישט געזאגט יעדע וואך היט שבת, אז אפילו ווען מען וויל זיין א באם, און אפילו מען וויל זיין קאל, און אפילו ווען מען וויל זיך אויפרעגן, און וויל זיך אויפרייסן, רייסט מען זיך נישט אויף מיט שבת. צו קויף דיך א שיינע העמד, רייס דיך אויף. קויף דיר שיינע זאקן, פרוביר עס צו שאקלן אזוי מען זאל עס זען. נו, פרוביר. דאס קענסטו דיך אויפרייסן, ס'איז זייער שיין. נו, וואס נאך קען מען זיך אויפרייסן? אנשטאט צו עפענען איין קנעפל, עפן צוויי קנעפלעך. אמאליגע צייטן, מ'האט נישט געוואוסט וואס צו זיין א באם, פלעגט מען נעמען די, אנשטאט צו נעמען די פאדערשטע ציצית פון קישן, ברוך השם האט גענומען די בעק ציצית. ס'איז געווען א בחור וואס איז געקומען פון א חסידישע ישיבה, ער האט גארנישט געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מ'רייסט זיך אויס, אריין אין א רעסטוראנט, א גוי'אישע רעסטוראנט, פרעגט אים וואס דארפסטו פאר די מעניו? גיד הנשה! וואט? איי ניד א פיס אוו גיד הנשה! זאל זיך אויפרייסן, נאר וואו אזוי ווערסטו אויפגעריסן? קענסט עסן א כשר שטיקל פלייש! כשר שטיקל פלייש איז בעסער ווי נישט כשר פלייש! יעדע זאך האט דער אייבערשטער געגעבן מיט א הכשר, יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט איז דא אין כשרות, איז דא אין כשר! פארוואס זיך גיין אויפרייסן נעמען א פאון שבת? דו ווערסט יעצט, דו ווערסט יעצט ביי דיך בעסער? ארויף, ווער וועט דיך ארויפקוקן? צוויי דריי חברים וואס זיי נעבעך האבען נישט קיין לעבן, ווארייען זיי האבען נישט קיין לעבן אז זיי דארפען שוין נעמען דאופ זיך פרייליך צו מאכען, זיי זענען שוין נישט פרייליך, אויב ביסטו פרייליך וואס דארפסטו עס האבען? איך וויל אנטלויפען פון מיר, איך וויל אנטלויפען פון מיר. דאס דארף מען זאגען פאר בחורים אויף זייער אכטונג געבען ווייל יעצט איז ארויסגעקומען אין די עלעקטריק סיגרעטס, שוין סתם א ציגרעטל, כ'העל שמעקען ווי ס'שמעקט פון סקאנקס, ווי ס'שמעקט ווייס איך שוין איז וויד, אנטלויפען דא. יעצט איז שוין דא א נייע זאך, שוין קען שוין ציען א סם, קען שוין ציען א פויזן אן א שמעק, נו, שמעק ס'איז א געניי פלעיווער, גיי נישט גיב א שלעפ, נו, קומט א יונגע בחור, א תמימות'דיגע בחור, א וואוילע בחור, און שוין, טועם געווען דעם ביטערן טעם, אייבערשטער לאפיטן, רחמנא לצלן, רחמנא לצלן מיינט אייבערשטער לאפיטן, וואס גייט געשען מיט דעם בחור יעצט? וואס די סוף גייט זיין. סאו אז ס'קומט שבת זאל מען היטן שבת. איך רייכער נישט שבת. מאך דיך נישט משוגע, קום ארויס. ווארף אוועק דיין פרומע שטיק, קום, מאך דיך נישט משוגע, נו. איך האב אויך נישט גערייכערט אמאל שבת. ניין, איך רייכער נישט שבת. איך קוק נישט קיין פאון שבת, קיין מאווי שבת. רחמנות, איך ווייס, איך טראכט צו זיך, א כלה גרייט זיך פאר די חתונה, הערסט? א בחור קען זיין א בחור, נו, גארנישט, איך גיי חתונה האבן, איך בין דעמאלטס און דעמאלטס, און שוין, איך היטש קיין שבת, א חסידישע בחור מיט א וועסטל מיט א לוסקוט, נו, רבונו של עולם. רבונו של עולם טראכט איך אפשר דארף איך מער רעדן דרשות פון דעם, ער הערט די דרשות, נו זאלסטו כאטשיג דאס הערן אדער די דרשה. זאגט מיר איינער ניין, מען דארף אכטונג געבן צו לאזן הערן די דרשות פאר מיינע קינדער, ווייל מיינע וואס דארפן מיינע קינדער בכלל וויסן אז ס'דא בכלל אזא זאך פון נישט היטן שבת? א שטארקע א שטארקע א שטארקע קאפ. א שטארקע קאפ, איך ווייס בכלל נישט וואס די אייבערשטער דארף, וואס די אייבערשטער האט בכלל געדארפט שרייבן אין חומש, אלע מיני זאכן פון פון אלע רויע, וואס רעדט מען פון דעם, וואס וואס דארף מען בכלל וויסן אז דא איז א זאך, לא שירצוך, וואס דארף מען בכלל זאגן פאר די אידן לא שירצוך, כ'מיין וואס, פאר וועם האט די אייבערשטער געשריבן די תורה, פאר די אידן אדער פאר די גויים, דארף זאגן פאר די אידישע קינדער וואס מען דארף טון.